Хәерле көн! Вәгъдә иткәнчә, бүгенге чыгарылышта Башкортстанның татар авылларына булган беренче зәфәребезгә йомгак ясыйбыз. Вакыйгаларны тәртибе буенча барлыйк. Беренче көнебез Туймазы шәһәрендәге татар иҗтимагый тарихи мәдәни үзәгендә бу якның татар хәрәкәте башлыгы Фәнир абый белән әңгәмәдән башланып китте.
Мин инде үземнең эш буенча да, үземнең иҗат буенча да бик күп беренче э, мәлләрне үземнең җырларым белән бик күп үзебезнең яктагы районнардагы авылларда йөрдем мин э, концертлар белән. Монда инде Мәгариф Әхмәдиев, э, Баганай Фәрит Шәйхетдинов, Фән Вәлиәхмәтовлар белән авылларда җәй көннәрдә бик күп концертлар куя торган идек. Кайсы авылга гына барсында ул чак магышны, ул дүрт елын аласымы, ул э, ярмәкәне аласымы, ул чуваш. Без бер вакытта да башкортча җырлап йөрмәдек. Без һәр вакытта безне татарлар каршыла торган иде. Кайсы авылга керсәң дә. Шулай булгач, мин инде уйлыйм, үземчә ул бит инде Менә бер генә пример китереп әйтим әле. Безнең Бүздәк районында Канлы Төркәй дигән башкорт авылы бар. Ул Канлы Төркәй авылына хәзер 500 500 ел елдан артык инде аңарга хәзер. Тирә-ягында гел татарлар аның Бүздәктә бит гел татарча сөйләшәләр, бар да. Әмма ләкин менә нигәдер шушы авыл бер дә татарлашмый бит. Бүгенге көндә дә ул матур иттереп үзенең э, туган телендә, үзенең э, башкорт телендә матур итеп сөйләшәләр. Монда менә шушылардан гына аңласаң да, кешене син фәлән дип әйтеп кенә дөядән ат ясап булмый бит инде.
Буяк дигәндә мин беренче чиратта Башкортстанның көнбатыш районнарын күз алдында тотып әйтәм. Әлегә беренче генә сәфәр булса да, бу як авылларының тарихларында, яшьләрендә уртаклык булу күзгә бәрелеп тора. Без Туймазыдан соң юнәлгән Аблай, Тукмаккаран һәм Бәтке авыллары да искәрмә түгел. Алар ишеләрен тагын бер төркемгә берләштереп, Ык буе авыллары дип тә атыйлар әле. Башлыйсы килә Ык буе авыллары дигән төшенчәдән. Моны бит инде фәнни төшенчә дип тә әйтергә була бүгенгесе көндә. Ык буе авыллары дип әйткән вакытта без нинди төркем авылларын алып әйтәбез һәм аларның инде исеменнән күренеп тора, ык буенда урнашуыннан тыш тагын нинди уртаклыклары бар? Ык сүзе ике хәрефтән тора. Ул изге су, изге елга дигән мәгънәне аңлата. Көчләп чукындыру башлангач та бит инде безнең э, безнең халык үзен үз денен саклап калыр өчен шушы елга буена килеп сыена. Ә төптә менә алар э, менә тирәк авыллар бөтенесе төптә бер-берсе белән бәйләнгән. Алар менә елга бит инде ул э, граница түгел. Э, кыз бирешәләр, ул алышалар. Әле дә халык бер-берсе белән йөреп тора, йөршеп торалар. Алар бар да бәйләнеш. Менә йөреп китсәк, Кекрбаш, Тукмакаран, Аглай, Бәтке, Күгәрчен бүләк, Заид, Э, Стәрле, Чәкән авыллары, Ана дальше китә бит ул якын биягында Чәкән авылы бар икән, Азнакай районында, Саран районында да бар. Бахала районында Стәрле бар икән, значит, Азнакай районында да бар. Шулай китә, алар бер-берсе белән бик нык бәйле астан ул. Башлыча алар ыкның теге ягыннан, хәзерге Татарстан ягыннан бу якка күчеп утыручылар. Обязательно шулай.
Ни өчен бу яклар тынычрак булып саналганмы ул вакытта? тынычрак булып саналган инде менә э, әйтәйек бит инде тукмакаран авылы э, килеп э, күченеп киләләр зәй районы тукмак авылыннан монда ә анда җир дә җитмей халык күп эшкәртергә җир аз аннан соң бит көчләп чукындыру башлана халык аман да бу якка килә көчләп И шуннан халык бер калган татарлар кем бу якка күчеп килергә тиеш булалар инде. Күчеп килеп нигез салалар һәм монда тынычлык табаларлар.
Сәфәребезнең икенче көне Шаран районының Чалмалы, Дүрмән һәм Емадыбаш авылларына багышланды. Өч авылга да ясаклы татарлар килеп утыра башлаган чор дип 1730 ел исәпләнә. Ләкин аңа кадәр үк 1695 елларда бу җирләргә типтәрләр килеп утыру турындагы документлар да бар. Ягъни монда э, бер төрле авыл кебек э, урам булган, аңа татарлар күчеп килгәннәр, җир алганнар һәм татарларның урнашуы шушында була. Әйе. Ничек э, ничек күчеп килгәннәрен дә мин фарыз итеп әйтәләм. Монда типтәрләр яшәгәндә Казан ягыннан итек басырга кышларын, менә пима диләр инде. Бездә итек диләр, киез итек. Киез итек басырга Кукмара ягы бит инде киез итек ягы. Шуннан килеп кыш буе монда өйдән өйгә жүреп киез итек басканнар. тегүчеләр килгән булган. Шул тегүчеләр монда кыш көне килгәннәр дә инде җәйгелеккә үзләренә кайтып киткәннәр теге акча эшләп, мал туплап. Менә шулар инде монда, э, видимо, нин кайтып әйткәннәрдер, менә монда әйбәт җирләр бар, җирләр күп, урманнар бай, э, тереклек күп анда, монда яшәргә була дип әйткәннәрдер, минем уйлавымча. Шуннан инде менә килеп төшкәннәр, 15 гаилә, шуннан инде үрчеп киткәннәр. Менә әйтергә кирәк, җиде генә типтәр өе булган. Шуларга 15 өй килеп утырган. Татарлар күбрәк булып чыга. Менә шуннан башлана инде безнең татар белән типтәр тарихы бу авылда. Типтәрне без әйтә алабыз төрле милләт кешесе дип сословие. Алар алар хәзерге ансы инде дөрес әйтелгән, Марыйдан да типтәр булган, башкорттан да булган, татардан да типтәр. Бу типтәр инде теге милләт түгел. Шул. Ә типтәрләр инде типтәр дигән халык бездә ул гомергә татарча сөйләшәләр. Бездә башкортча сөйләшүче сөйләшүче кеше юк. Татарча сөйләшәбез, иншалла.
Игътибар итегез, алдагы тапшыруларда булган авыллар турында сөйләсәк тә, күпчелек әңгәмәләр кабатланмый. Без махсус тапшыруларга кермәгән фикерләрне бирергә тырышабыз, чөнки материал чыннан да күп туплана. Тапшыруларда без аның төп фикерләрен генә күрсәтәбез, ә читтә калган кызыклы материал ай-хай күп. Мәсәлән, алдагы тапшыруларда без Ямадабаш авылы турында гомумән сөйләргә дә өлгермәдек. Бүген төзәләбез. Чалмала һәм Дүрмән авыллары белән бергә янәшә торучы һәм алар белән күрше булып та, туганлашып та яшәүче тагын бер авыл бар, ул Юмадыбаш дип атала. Халыкчанрак итеп әйтсәк, гадиерәк итеп әйтсәк, Жомадыбаш дип тә әйтәләр. Исемнәренә, мәгънәсенә, язылышларына, әйтелешләренә соңрак тукталырбыз. Әлегә Юмадыбаш турында нәрсәне белергә кирәк? Нәрсәсе белән үзенчәлекле әлеге авыл? Ул 20-нче гасыр башына шушы Шаран районында һәм гомумән Бәләбәй волостендагы иң зур авыл исәпләнә. Ул чорда бу авылда 2000 ярым кеше яши һәм 20-нче гасырның башын алабыз икән инде, хәтта волостьнең үзәге булган авыллар белән чагыштырганда да якынча бер мең кешегә артыграк була аның халык саны. Бу э, авылның тарихына килсәк, авыл исеменең берәр төрле э, авыл ис мәгънәсе бар, но без инде менә шулай аны китапта менә төрлечә яза, е мады баш дип, е белән дә язалар, ю белән дә язалар. Я белән дә язалар. Теге шаярып та сөйлиләр, нигә безнең менә картина бар и. Сәхиб Гария Зәнулланың картинасы Фатима карчык. Ул сөйләйдер, шымына Пугачев явыннан соң калган яугирләр монда кара урман иде, шунда салганнар инде, авылны башлап җибәргәннәр. Бик таза адәмнәр булганнар дип инде. Шуннан теге шаярып та сөйләләр, юмады, баш тигәч, Бу ниләр шул теге бик качып яткач, башларын җумачы, пумала кебек башы җөргәннәр җумаз баш дип. Е шуннан мына Тимаздан бу якка бүздәк якына җул булган, монда инде мына җуллар да бар элек. Шуннан инде теге кешеләрне инде алар бит инде ашарга кирәк инде, толаганнар дип баралар. Шуннан элек не белән кисмә белән башка берне сукса, берне башка җомады диләр, җомады бар дип шуннан да калган дип баралар. Шуннан соң инде теге урыслар әйтә ди, нидә, Моннан үтеп булмагач, яма ады дип әйтәләр. Шул яма адыда мына төрле ниләр бар. Бар. Күп күп. Ну бик зур авыл булган инде мына картатай сүләдер. Шул ачлык вакытында шу безнең авылдан гына 7 авыл бүленеп чыккан. Күчеп китүчеләр. Күчеп китүчеләр. Шуна мына Уфада моторостроительнер урамында бар, безнең үзебезнең туганнар бер 20 ләп семья гына бар. Шуна мына Екатеринбург шәһәрендә әйтәләр бит, анда сумала чыгарга, каучук чыгарга киткән булганнар. Ямадинский улица дип урамы бар иде. Светловскийда даже может менә әле дә бардыр. Ямадинскийдан шул барып урнашканнар бит.
Имадыбаш, Чалмалы һәм Дүрмән тарихлары тыгыз бәйләнештә. Мисал өчен 1692 елгы документларда Чалмалы җирләренә күченеп килүчеләрне керткән вакытта Дүрмән авылы халкы шаһитлар буларак теркәлгән. Бүгенге көндә билгеле булган еллар, чорлар шул. Ләкин авыллар тарихын өйрәнү, тамырларын эзләү дәвам итә. Ә тупланган сәхифәләр күз карасы кебек саклана биредә. Бу музейны сезгә калды дип әйттеләр. Әлегә сез монда конгресста эшләгән кеше буларак алындыгызмы, әллә шушы авыл кешесе буларак саклап торасызмы әле бу музейны? Бу музейны мин бу мәктәптә эшләдем, тарих укытучысы булып. Бөтен мәгълүматны, бөтен җыелган материаллар үзебез кулы белән җыйдык. Шуңа күрә торатасы, югалтасы килми. Менә общественных началах булса да, менә чисталык, тәртип тотып, материалларны сакларга тырышабыз. Әлегә мәктәптә нәрсә хәлләр бар, ремонт бара дип әйттеләр монда.
Мәктәптә ремонт түгел, балалар бакчасы киңәйтелеп ремонт үткәрәләр. Әле монда башлангыч мәктәп кенә калды инде. Мәктәп оптимизациягә эләгеп кыскартылды. Әлеге вакытта 40 тан артык бала күрше авылга Барып укып йөриләр.
Сәфәребезнең өченче көнен Туймазы районының Мәтәү Тамак авылында уздырдык. Авылга 1741 елда нигез салынган. 1769 елдан бирегә ясаклы татарлар килә башлаганы билгеле. Авыл электән татар авылы булып санала. Монысы безнең сүз генә түгел, авыл аксакаллары белән әңгәмәдән туган фикер. Сез ничәнче елларда эшләдегез мәктәп директоры буларак? Мәктәп директоры буларак 73 елны менә мин Роман Сәләш ул төмән ашып киткән елны шул ашлаган идем инде. Э, пенсияга чыкканчы. Э, сез эшләгән чорда татар телен укыту, башкорт телен укыту, рус телен укыту ничегрәк иде? Тел мәсьәләсе, э, телне саклау, сөйләшү ничегрәк? Без укыган вакытта рус телен укытуы авыр булды, балалар Менә өйрәтүе кыенрак иде, ә хәзер менә бөтен балалар урысча сөйләшеп йөри. Как будто ул татар баласы, башкорт баласы да түгел. Менә читтән килеп тыңла, алар урысча сөйләшә. Ә без укыткан вакытта инде билгеле урысча сөйләтүе авыррак иде. Һәм инде үз вакытында безгә көчләп дип әйтерлек башкорт телен дә керттеләр. Хәтта монда бөтен җирдә татарча сөйләшә дә. Татарча да укыттылар. Һәм китаплар каян алдыгыз? Программасы нинди татар теле укытуның мәсәлән? Татар Татарстанда нинди булган мәсәлә шундый булды. Шул китаплар, шул программа. Программада үзләр орсман төпләрендә шул программа әле генә безгә рәсем ничек тиешле укыта. Бу вакытта инде Без әле тиешле программа белән укыта идек.
Сүз уңаеннан мәтү тамакка күченеп килүче татарлар чыгышлары белән Татарстанның Актаныш районындагы Әнәк авылыннан булганнар дигән фикер яши. Әлегә моңа дәлилләр табылмаган, ләкин бу фаразны кире кагучы да юк. Шулай булгач, мәтү тамакка кагылышлы архивларның Әнәк тарихыннан да килеп чыгуы ихтимал киләчәктә. Биредәге кебек үз йортларыннан музей ясап, һәр истәлекне җыеп баручылар гына булсын. Вәгъдә иман диләр, вәгъдә иттек, килдек. Мин миндә музейга алып кайткан әйберләр бар дигәч, бер кечкенә генә бер почмактыр дигәнем, монда сезнең бөтен подвалыгыз музей булып чыкты. Бу каян ташыдыгыз бу әйберләрне?
Ну, сүзегездә тордыгыз, конечно, килдегез, зур рәхмәт. Мондый э, скромныйга нигә а- а- отношение белән. Ну, без э, э, авылда торар идек. Авылда э, инәй мәрхүм булды, абзый мәрхүм булды. Кайтырга кеше юк. Э, авылда Э, өйне башта инде э, колхозга как интернат итеп бирдек менә шул мөнир мансурович сорады да аннан соң инде кайтырга кеше булмагачтан без аны саттык и авылда бөтен безнең э, ата инәләр бабайлар бабайларның аталары шунда торган бит инде алар кулланган инструментларга мин элек электән үк кызыгып аларның шундый эшләгән эшләрен инструментларын, үзләре яшәгән бергә җиһазларын, шуларны алып кайтып сакларга күптән ният итәдер идем. Шуларны бер анда бүлмәгә башта җыеп куйдым авылда. Аннан соң гараж салгачтын, гаражга барсында шул ящикларга тутырып куйдым. Шуннан монда Туймазыда тора башлагачтын, Э, менә шундый э, бер ният э, иттем инде менә шундый подвал ясарга и шул подвалга шул куярга шул әйберләрне булар реставрация аша узган булып торамы инде бу чүлмәкне нишләттегез менә мәсәлән менә бу чүлмәкне жудык та бу чүлмәк ни лак белән капланган Мин бөтен әйберләрен дә шулай ниятлим инде. Чистартып, җуып, лак белән капласаң, алар озагракка и менә шулай тотып карарга бик ягымлы була бит инде, приятно.
Шәхси йортта булса да, мондый музейларны күрергә күнегеп беттек кебек. Әмма әлеге сәфәребездә безгә ачык һавада торучы чын музей экспонатлары да байтак очрады. Авыл буенча йөреп торгач, күзгә чаланган ятрак әйберләрне без гел төшереп торабыз инде. Менә тагын бер үзебезнең күзәтүләр белән уртаклашырга булдык сезне. Менә мондый йортлар очрый бу якта. Бүтән җирдә күргән юк аларны. Әлегә э, Төмәнәктә күрдем мин әле беренче тапкыр. Э, Мәтәү Томак авылында бар. Гомумән бу тирәдәге авылларда очрый инде. Монда бит инде э, күргәнсездер, текә ярларда кызыл балчык икәне күренеп тора, урыны белән аның катлаумы егерме бишәр метрга җитә һәм аны мондагылар әйтә инде үзле балчык дип, үзле кызыл балчык дип, ягъни ул бик ябышкак, кирпеч басыр өчен, әйберләр сылар өчен, мич чыгарыр өчен шундый әйбәт сыйфатлы балчык инде. Менә шуның белән сылыйлар э, йортларны э, җылы саклар өчен, җылы булып торсын өчен. Бу элеккедән калган технология э, биредә һәм монда кызыл балчык үзе генә түгел, ул измә буларак эшләнгән. Аны Бераз гына салам белән, бераз гына ат тизәге белән бергә кушып изәләр дә, шуннан соң менә болай итеп бик яхшылап, матурлап бөтен бураны шуның белән сылап чыгалар. Акшарлап куялар инде э, аннан соң. Э, үзенчәлекле әйбер һәм шушы якка гына хас булганга күрә, аны да күрсәтеп аларга, тукталып аларга булдык сезгә. Сәфәрнең дүртенче көне шулай ук аерым бер зур авыл тарихына багышланды. Чакмагыш районындагы Аблай авылы булды ул. Тарихы 17 гасырдан башлап ук билгеле. Аблай мисалында халык күчешенә дә, элекке документларда күрсәтелгән катламнарның ниләр аңлатканына да төшенү җиңелрәк.
Менә әгәр шушы менә Чакмагыш, Дүртиле, менә Бүздәк районы, Якын Кушнарин районы авылларындагы авылларын карасаң инде, менә мин бу тирәләр турында әйтәм. Монда бер авылда өчәр, дүртәр төрле төбәкләр бар. Очлар дияргә микән инде. Мәсәлән, менә бер генә авылны алып карасак, нинди авылны? Менә район үзәге Чакмагыш авылын гына алып карасак, авылның Бар мишәрче булган. Шуннан соң типтәрче булган, башкортчы да булган. Менә шушындый ниләрдән торалар. И халык монда килгән туктаусыз килеп торганнар. Бер сословие килеп утыра. Ну, котлам дияйек инде без сословие русча була. Котлам килеп утыра. Болар Менә шушы э, нигә урнашалар, анар икенчеләре килә, өченчеләре килә. Ну, минем үземнең уй буенча инде менә бу беренче ясаклы татарларның килеп утыруыннан әйтәм, ясаклы татарлар да ике төрле. Аларның да менә типтәрләр. Бер группасы бар, опять. Аларны сирмеш дип йөртәләр. Сирмешләр. Алар теге марилар түгел, утмурт та мари да түгел, ә болар э, мусульманнар, татарлар бик иртә килеп монда урнашкан халык. Моны күбрәк алар теге әзрәк төсерәк кешеләр, зәңгәр күзлеләр күбрәк сарырак, әзрәк чак кына инде сизелә. Менә шушындый бер төркем булган. Болар бурун заманнарда монда яшәгәннәр. Менә Казан ханлыгы заманнарында ук дип уйлыйм инде мин. Шуннан соң икенче типтәрләр, аларның уже килгән урыннары билгеле. Санам типтәрләрнең ата-бабалары Казан йөзеннән килгәннәр.
Бу төбәк авыллары тарихына кагылышлы документларда башкорт катлам буларак күрсәтелү, башкорт дигән милләт юк дип әйтү түгел. Безгә кешенеке кирәкми, әмма үзебезнеке саналган булырга тиеш. Хәер, Аблай халкының бөтен эшләгән эше авылның татарлыгы турында болай да кычкырып тора. Ишетә белүчеләргә.
Безнең авыл эшмәкәрлек белән э, дан тота инде ул. Менә Себердә эшләп кайткан кыз Гөлчәчәк дигән безнең кыз инде авыл, авыл кызы. Э, әпи пешерү цехы ачты үзе 4-5 якын авылларны, ике районны хезмәтләндерә. Шушы авылда ук ман? Шушы авылда ук аның пекарнясы. Шуннан инде безнең бар Рәсим Батталов дигән егет, ул инде үз аллыгы белән цех ачты. Шушында бик матур э, эшләнмәләр ясый ул, ул тора инде. Коелар, коелар өсте, җил тегермәннәре, качелиләр, шуларның барсында ул хәзер популярлык алды. Төрле шәһәрләргә дә килеп тә алалар, итеп тә бирә. Аның эше бик әүдем бара. Шуны әйтеп китәргә кирәк инде. Сакаев Илнур безнең авыл егете. Әнек э, ял урынының хуҗасы. Э, урынның хуҗасы.
Ул инде шәһәрдә яши. Шушы күңел аны шул хәтле авылга тартты. Авылдан буш урынны алып, шушында Сабан туй менән эшләгән сәхнәләр, табигатьне тәртипкә китерү, он салган басма, шушыларның барын да эшләп, инде үзенә бөтен халык өчен эшләгәч, үзенә бер хәзер доход алу өчен цех ачып җибәрде. Тимер э, дән бөгеп, коймалар, капкалар эшләргә тырыша. Менә аны инде килеп кергәндә күрдек.
Расим, белгән кебек итеп сорыйм инде үземчә, нинди агачлардан ничегрәк итеп эшләнгән әйберләр бар монда ишек алдында? Ул инде Хвоя агачы шушы безнең сосна дип атала инде. Шул агачтан эшлим. Алып кайтып киптереп, шулардан әкрен генә җыям. Ни өчен нәкъ менә нарат?
Гадәттә бит менә мондый кырып эшли торган әйберләр турында теге э, юкә әйбәтрәк дип әйтәләр, юкә йомшаграк диләр. Юкә инде ул э, теге резьба по дереву диләр бит инде. Юкә шушының белән. Нечкә әйберләр. Нечкә әйберләр белән, ә йомшак агач керә бит инде. Ә мин как столяр диясем килә инде шундый. Шушы агач димән инде, шуны белән барачам безнең якларда. Буларны эшләүнең идеяләрен, бу үзең уйлап эшләгән әйберләрме бу? Кеше сорап эшләтәме, менә миңа шундыйрак әйбер кирәк дип. Ничек кушалар, шулай эшлим мин. Менә үзләре. Үзләре итәләр, үземнекен дә кушам, уйларны шунда килеп чыга икесе бергә. Булар барысы да декоративный әйберләр бит инде. Әйе, декоративный әйберләр шушы. Обычно ниләргә куялар бит инде. Город тирәсендә сорыйлар, шуларга әйтәм, кемнәр за городым торалар.
Күпме вакыт эшләнә берсе? Менә шушындыйрак размердагы кое дип әйтик, җил тегермәнеме инде? Вакыт саен да бер 3-4 көндә эшләргә могу. Шушы берсен инде. Качель узаграк инде. Качельга бер арытна уза, наверное. Әкрен генә шлифовать итеп, ни итеп. Шул тирә вакыт уза. Уртача күпмедән йөри бу эшләнмәләр?
Размерына да карап эшлим инде нины эшләнмәләрне. Менә бу монсы 20 тора. 20. А, я, 20 тора.
Түшә качели.
Авылда һәрбер юнәлешкә хәрәкәт бирергә, аңа яшьләрне тартырга тырышалар. Бер буын икенчесен барлап тора.
Безнең данлы Облай авылы җирлеге үзенең күренекле шәхесләре Галимнәре, шагыйрьләре, язучылары, дипломатлары һәм башка өлкәдә дан казанган шәхесләре белән дан тота.
Арасында кемнәрен аерып әйтеп була? Ара, арасында аларның, әлбәттә, авылыбызның биш әдибе, Гәлә Кодаяров, Әхкаметдин Исәнбирдин, Гыйзетдин Исәнбирдин, Әкрәм Уәли, Рәзинә Мөхияр.
Җәмәгать сәгать кичке җиденче ярты. Авылда фермерлар инде көтүләрен алып кайттылар. Ләкин авылда әле эш тукталмый һаман да. Яңгыр явып тора, караңгы төшә тора. Менә монда Артур белән бүген танышкан идек инде без заочно гына. Татарча әйткәндә. Аны очраттык әле. Аның белән сөйләшмичә китү ярамас дидек инде. Артур нәрсә булды тракторга? Менә әбиләргә пама әйткәндә, бакча сөрү эшләре эшләгәндә задний передач ватылып китте инде. Эшен аша калдым бара нәрсәгә булган. Әйе, причинасын таптык, хәзер куябыз да ремонтлыйк. Нәр- Нәрсәдән булган? Бер бәләкәй кечкенә пружинасы ни инде. Сынган да шул керттертмәгән инде скоростька. Синен тору авылда бит инде. Үзең гаилә корып торасың бит инде монда. Әй, авылда яшәү.
Нәрсә белән көн күрәсең? Не, көн көзгөн иләрендә сезон вакытында басуда булды. Әле көндә ни бакча эшләрендә эшлим инде. Үзегездәге техника дигәне ни техникалар бар синең? Синең кулдагы техника дигәне? Не, шит техникалар барсы, газик бөтен навеснойлар чәчүгә инде корылмалар барсы да бар культиватор сеялкалар монысы менә бу сеялка ремонтка кайткан әле
әйбер табуы материал табуы техниканы эшләтеп торуы җайлымы дип әйтимме инде мөмкин әйберме яшь кешегә кирәкме ул шулкадәр ну алданрак күрү инде Э, алдан эшли барсаң күзәтү буенча бит бары нәрсәседер ватыла гел алдан хәзерләп итеп әзер булып торсаң инде гел ну ремонтлап була инде э, техника эшләгәч ватыла тем более сиңа ничә яшь хәзер миңа утыз ровно утыз ә. шәһәргә китәм булды туйдым дигән э, фикерләр килмиме әле башка не ул килеп ала инде Ну, бары монда эшләү ошый. Авыл, авылда туып үскәч, бәләкәйдән эшләп үскәч, ничектер монда әни инде. Күңел бар тарта гер авылга.
Менә шулай яшәп яталар дип куясы килә. Көндәлек мәшәкатьләр. Милләтенә карамастан гади халыкта татар-башкорт мәсьәләсен кискен куюда, аны аерып, күпертеп чыгаруда юк. Төрле белгечләрдән генә кыю фикерләр ишетелгәли. Алары белән саграк булсак иде. Бу вакыйгалар да үтеп китәр. Әмма ул вакытта тарих алдында гафу үтенергә соңрак булырга да мөмкин.
Дөнья булгач төрле чаклар була. Кайчак авыр сүзләр әйтелә. Тик соңыннан онытмасак иде. Кичер мине, диеп әйтергә. Кичер мине, әткәй, яисә әнкәй. Кичер мине, сеңлем, туганым. Кичер мине, дустым, яисә күршем. Оныт, зинһар, ниләр булганын. Кичер мине. Шушы ике сүздән тора кайчак кеше күңеле. Кичер мине, диеп әйтү җитә, һәм үпкәләр кала күмелеп. Кичер мине диеп әйтә белик һәм кичерә белик үзебез, тик шул ике сүзне чын йөрәктән әйтә белсен иде күбебез, әйтә белсен иде күбебез.